Lubok lok. Wun wutye apwa okato mwakawu kong eh wurii nining? Dong an wa ityeno abino amotwu aminwu kwena me karama aleg bene piwu eh ka ma wun wutye iye weng wucam karama maber wubed ki yotkom wubed ki mar. i kinwu te lutol obed peke. Eh? Ineno labok lo. Dong lok tye iye manonok ma dano ma paco ki i kin gang botwa kany giwaco myero an acik wun jo ma wutye ka bino abina-ni, wun jo ma Ulaya. Eh, Ulaya dong iwaco iye opokke i kom myero aryo, wa wun Lukampala bene. wun wa tye i gurup acel-li eh? dok dong in pe ibedo gangany ma ilimowa alima in dong weng lawoko ineno dong lok ma tye ene man bino macalo cik botwu ni ka wun o gang kany lok me bedo ka cimo gweni kin gang kany ki pungwa mutokawu eh ginongo ni ni enoni kiciran kun bedi cawa ni gweni tye ka to atura accident matino tino gweno nongo oyokke ki atura oyokke ki jereken opoto en ni weng itye iwaci ni wun aye wukel kiciran eni gweno yam wun wucimo ki pwong gwam mutane ni eh meno namba acel namba aryo lok moni ni olworo cito woko ka yokke eh idiwoni o piny col ada

Gipuyo ot doko ki cet dyel i e cet dyanggi in imyero ibin iwot ki wani kworka kworka kworka kworka idonyo ot eh? ma kun mego eh? ada ki nganga gini gitye awot ityengi in myero iwot ki wani bene ka cok cok ni ngwe bedi te yat eh? pe yel wi dano inen we wun ena dong kumere tye ka bino ki Kampala kono kikwene ni dong tye ka tugo gang i Karama ni atye bene ka ciko wu wubed ki ngec ni amono ni kany mac peke soda mangic peke Demand en aye wungo ah an pe amato cere malyet pe imato cere malyet in onongo in ikelo ywayo mac ikelo gang kany ma in pe imato cere malyet in iywayo gin ikel gang kany ma in dong kome rii wii tye kumene dong ma nyuto ni wan te alegwu gin ma gimiyi en imati. gang kany wan ocito i kulu ki lok mo ni o man eni lutino gang gin gua ki woko ya o wek gujol wek gujol wai pe gungi gibed i kulu wubibedo i kulu ni eni wa ca aboro eh pede loko mo ni o imiwu vip treatment vip treatment ango dano i weng rom wun weng wubibedo i dog kulu kany mot eh ngatu mo ma nongo gibirye ni ni gijol pine oyot wek odok koko ni peke. En ni pe bitimme. Ma omiyo obin ma te redi ba. Kin gang kany kun wan ongeyo komwa. Eh, pe omit lok atata. Hmm? Ineno? Eh, lok me agikki en ni man kwe pa latin atitidi. Birthday ni eni birthday pa latin atitidi lakere. In pe dok itwero dok me calo wa itye akwer birthday pa dano dit. Ineno? En imeo ibewa ki program mo me angoba ki nga nga gi mm ci i nino pyera aryo wiye abicel nongo idwogo idwogo nongo wangi okwoto gi dong iko ki ite myel eh gin ango gi lok pa kaka kongo ma in ononeni pe imato pe inye pe iye Kukono kumeri kongo madongo kumeri wek nyingi tye ba nying dano Jameson ee John Lawot ee Labejic Concoction ee kor gin ango ego ni weng kongo madongo ma ka in dano ma inyamo biya nyam biya ka in dano ma imaro caket mar caket lo me medo rwomi ni pien ni ijogo cene ni moni me karama ni ee ogik koko Dong, macalo ladit lubok lok, an amito bene atittiwu ni an jwi pa awekowu ata, wan macalo dul pa Eddy watye ka neno kit ma wun wutye ka goyo kwede program me kayo cogo, karama ni eni wutye ka yubo program me camo cen teko matek dwe me aryo ni wan watye kedwu. Baza. wan tek titi ni school fees ka pe ngat okelo mucul full pe odony gudok ki latinne gange gumedde ki kayo cogo dong kuman ba lubok lok an alekiwu wun wucam karama maber ka karene dok oromo ma awinyo dano pe tye ka niang maber an dok adwogo agoyo ki vidio acel ki boko lok.